ko munongopinda moita kunge mwena unge mbeva iri kupinda mumusingwi unge mbeva iri kupinda udhugurana pambudlo eh? saka kana gedhi rakavhurwa munoti ndini pana pa am ye padhusa yeah saka unondiudza kuti iwe kana munhu akarara zvoreva kuti munhu haumusvika uchimubvunza kuti ndasvika pamba pake saka unongosvika woita madiro acho zvino notigedhi rakashama no ndakarara Ah, plus nanje ingoziva kwandiri kuenda ndasina need yema direction
yeah, yeah. zvimachawa zvinonetsa right mabatsire nei
ndira kutora foni yangu yandakasiya kutora foni eh, ndasiya muse friday
munoshanda pano ah no ndine pane mfesi anogadzira mafoni mukati umu andakasiyira foni umaskiri kupi
apa yauri ndiri social distanced i have this problem when wazoenda kuchikoro eh? kuchikoro maidzidziswa chi you don't listen when the radio is saying social distancing it means you have to socially distance swedera uko
handina covid angu mdani unozeza una covid uri n'anga uri doctor une phd are you a microbiologist
saka unotembei
ari bere fatsoy Tsikamu.
Washaya foni yako musi wechingani? Uh, ndakaishaya musi wefriday. Yo, Friday, my Friday gore, there are 365 days a year. Divide those with the Fridays that you find in 52 weeks. You find 52 Fridays. Waunganidzo riri kwaya Friday, which Friday to be specific, so that I can help you. Pamdara gore unorara nama Friday awanda sireka tambo tiafamba. Iwe. ndati which friday ye last week munzani tinashe
tinashe mangema mukuseka saramwe last
aseka ah, zvako iwe muzukuru wasara wanda imi munonzani tinashani Tinashe Mangembo. Vandifonere police kuti vauye vafana vaya. Vanotorwa Aiwa. nemangemba acho. Aiwa, aiwa, aiwa, sene mangu haisi Mangembo ayaya. Mangemba.
Kana tiri kwedu kunana Murehwa uko. Tinashe Mangemba.
All right. Phone number dzako? 0737 All right. 17 12 132. iyo mfana wakaipa nemusi friday eh. panapa pakuratidza kuti handiri kuona bhuku rangu zvarakaita mfana eh, ndakatonyora muchibhuku uri kuona pakanzi sign in handiti eh, ndakasaina handiti ka apa ah, pakanzi sign chi out handiti kuzvimudhara izvi sign in kwewe hauna kusiyana notona it means kuti iwe hauna kubuda umu handiti so i cannot allow you to upinde umu because as it stands you are still inside saka foni yako iri inside saka iwe uri mbavha ndakabuda makarara ah, ah, a thief eh? you are a magnanimous thief uri kuda kupinda umu kuda kunoba because right now in my records you are still inside since Friday. But kana ndiri mukati sei ndiri but enda ndiri na mapurisa. This is evidence. I'm, This I'm, is admissible I'm, in a court of law. Sadane zvenyu police mdara, msadane zvenyu police ndataurira ndira ndara. Zvivanhu vamwe chete. And to and to tell. Eh, ndango ndango ntra phone yangu chete inafadza. Huh?
Iko address ngako akapfeka pfeka aka ndee mbava ana mjubeki pambara. So the point is mfanani. Andika. You go. handiti kana ndazopinda mukati umu and im thoroughly satisfied that the phone that kana ihunge irimo and i talk to fatso i will understand for now pamdara even id number irapa ndeyangu yendati phone number yairapa haiziyo phone number yawataura but id number yacho ko sei wakanyeba phone number phone yacho ndoya ndakazosia nozida wakangwaraka kuti handinyore phone number yangu chaiyo chaiyo zvaiona ngwarati
pamdara ah, ah, ah. koleta phone yangu
ndati nini